Ah, so wat hun mer hei? Intro, aha, Mega Man, News, Boku no Hero, wat der Däiwel ass et? Moment mol, dir zwee nach net.

Häerzlech wëllkomm bei Lux Play! Haut mat deene méi klengen Helden aus Japan. Vu bloe Roboteren bis Plus Ultra. Dëse Mount hat vill japanesch Spiller a mär weisen iech eis beléiftsten dovun. Also paakt d'Raumen aus a genéisst eis Show! Ey Luc, Ja? hues en d'och genuch vun dem neiste Grafik-Hype? Jo, och schonn e bëssen. Weess de, ëmmer dat Allerneisten, dat Wonnerschéinsten. Ech wëll einfach mol eppes schéin Ales einfach genéissen. Ma dann wäert dech hoffentlech den nächste Bäitrag begeeschteren, well elo geet nämlech ëm Mega Man 11. Nice! No laangen 8 Joer ass et dëst Joer endlech esou wäit, mat Mega Man 11 geet dem bloe Bomber seng Rees weider, an dat an engem neien 2.5 D-Lok. Ech hunn nach ni e Mega Man gespillt, an aus puerem Zoufall war et dunn u mir et ze testen. Vill Spaass! Hm, ok, also als éischte Schwieregkeetsgrad auswählen, Anfänger, Rückkehrer, Langzeitfan oder Superheld? Hm, ah ech mengen Anfänger, fir mech deen nach nie eent gespillt huet, kléngt ganz gutt. Zur Story muss ech soen, si ass zimlech kuerz gehal, den Dokter Wily wëll mat senger neiester Erfindung, den Double Gear System, sou munch Onrou stëften, woufir hien dann och méi Kollege kidnappt. Also maachen ech mech als Megaman, equipéiert mam Double-Gear System, op de Wee meng Kollegen ze retten an hien ze stoppen. Eng ganz normal Geschicht also. Awer komme mer elo zum grousse Feature vum Megaman 11, dem Double-Gear System. Do huet der de Speed-Gear an de Power-Gear. De Speed-Gear mécht alles méi lues fir méi einfach a Saachen duerchrutschen ze kënnen oder driwwersprangen ze kënnen an de Power-Gear mécht är Attacke méi staark. An sollt ech da mam Liewe mol um Enn sinn, kann ech och den Double Gear benotzen, well et mir erlaabt déi zwee gläichzäiteg ze benotzen. No där klenger Erklärung zum Double Gear System geet et och scho mam Level Auswiel Bildschierm weider, wou ech dann och scho meng Kollegen als Bosse gesinn. Ass de Boss bis ausgewielt, geet et och schonn op senger Stage weider. Beim Acid Man ass dat zum Beispill enger chemescher Fabrik. Hei treffen ech op Géigner déi mat Seier u mech schéissen, also sprangen, rutschen a schéissen ech mech hei vun Abschnitt zu Abschnitt, kämpfe géint en Zwëscheboss an treffen zum Schluss och op den Acid Man selwer. Ass de Poster bis besiegt, gëtt et seng Waff als Belounung. Beim Acid Man zum Beispill kann een de Säureschëld dozou notzen, feindlech Geschosser ofzewieren. Mat der neier Waff geet et och elo direkt an der nächster Stage weider, awer net ier mir nach eng Kéier beim Professor Light Lunch kucken, fir déi eng oder aner Saach ze kafen. Bei him kënnt dir net nëmme Saache kafen, fir ze benotzen, sondern och passiv Moduler, déi iech am Kampf hëllefen. Obwuel een déi Hëllef op Anfang e ganze Joer net braucht. Dir faalt an e Lach? Kee Problem, e Villchen hëlleft iech erëm eraus. Ee Stage vu vir ufänken? Kann net passéieren, dir hutt onendlecht Liewen. Picken déi iech instant ëmbréngen? Nope, dir verléiert nëmmen e bësse Liewen. Nodeem sech Mega Man op Anfänger duerchgespillt hat an op eng Gesamtdauer vun zirka 3 Stonne kommen, hutt mir eppes gefeelt, an dat war d'Herausfuerderung! Keng Stützrieder méi, ech wëll Mega Man elo richteg erliewen! Langzeit-Fan, ech kommen! 3 Stonnen am Acid Man Stage. Dräi Stonne voller Verzweiflung, all Feeler bestrooft mech mam Doud. Nëmmen dräi Liewen ier ech de Stage erëm ganz vu vir spille muss. Awer fir éierlech ze sinn, et mécht Spaass! De Boss lieft laang genuch fir dass ech seng Attacken emol kenne léiere kann. De Speedgame muss taktesch agesat ginn, fir net sengen Attacken zum Opfer ze fallen, a wann en dann no 6 Versich bezwongen ass, ass d'Freed riseg. Kommen mer elo zum Fazit fir d'Spill, Mega Man 11 hutt villäit net déi déifgrënnegst Geschicht, mécht awer mat sengem Gear-System, den ofwiesslungsräiche Stagen a senge verschidde Schwieregkeetsgraden alles richteg. Bei engem Präis vu 25 bis 30 Euro kann ech jidderengem roden sech eng Kéier drop anzeloossen an engem klengen Held eng Chance ze ginn. An elo ouni vill ëmschweifen, hei kommen d'News. Elo de 26 Oktober ass dann endlech den zweeten Deel vu Red Dead Redemption erauskomm, op deen d'Leit alleguerten sehnsüchteg gewaart hunn. De Release Datum war eng Zäitche bekannt, mee wat net bekannt war, respektiv wat elo Bekannt gemeet gouf, ass dass am Februar 2018 déi brittesch Website Trusted Reviews Detailer zum Spill geleakt hunn, déi nach eigentlech guer net offiziell ugekënnegt goufen. Se si sech awer elo mat Rockstar eens ginn a spenden als Entschëllegung eng Millioun Pond un eng Charity-Organisatioun, déi sech Rockstar selwer dierf eraussichen. A well et sou schéin ass, nach eng News zu Red Dead Redemption 2, an zwar huet d'Spill et gepackt, bannen den éischten 3 Deeg no Release weltwäit 725 Milliounen US-Dollar eranzebréngen, wat de beschten Opening Weekend iwwerhaapt an der gesamter Gaming-Industrie war.

Zu gudder Lescht komme mer nach zu Super Smash Bros Ultimate, wou elo zum Schluss nach de Ken aus Street Fighter an d'Kampfkaz Fuegro aus Pokémon XY dobäi komm sinn. Domadder sinn zu Release 74 Charaktere spillbar, spéiderhin kommen nach 5 weiderer per DLC no. D'Virbesteller kënne sech ausserdeem nach iwwert d'Piranha Pflanz aus dem Super Mario Universe freeën. Eng Kéier mat Profien, an dofir komm elo d'News vun engem Profi. Et kommen d'Upcoming Games! Et kommen d'Upcoming Games! Nein! Hello darkness my old friend. Den November huet net nëmme schrecklech Keelt an d'Virfreed op de Glühwäin ze bidden. Och um Spillmarché deet sech sou munches. An wat iech genau erwaart, erziele mir iech elo. Fir all déi Leit, déi hir PS Vr no Resident Evil schonn e Schaff geluet hunn, hu mir eng gutt Noriicht. Mat Déraciné erwaart iech de sechsten November eng spannend Geschicht vu From Software, an welcher dir d'Roll vun engem verstuerwene Meedchen iwwerhuelt. Äert Zil ass et den Internatsschüler är Existenz ze beweisen, woufir dir och déi Fäegkeet hutt, duerch d'Zäit ze reesen. Ween net duerch d'Zäit reese kann, dofir en Zil op schier onendlech Aart a Weisen ëmbréngen kann, ass den Agent 47. Dir hutt richteg héieren, mat Hitman 2 kënnt den 13 November vun Aioa Interactive de Sequel zu Hitman, an dës Kéier net méi an eenzelen Episoden, mee direkt dat ganzt Spill. Niewent der Juegd op är Ziler, kënnt dir an dësem Hitman och géinteneen untrieden, fir endlech festzehalen, ween dee besten Hitman ass. Ass et e Villchen? Ass et e Fliger? Nee, et ass de Spyro. Mat Spyro A Reignited Trilogy bréngt Activision den 13 November de klenge moofen Draach an neiem Gewand op d'PS4 an d'Xbox One. Spille kënnt een dem Spyro seng éischt dräi Spiller mat neier Grafik a frësch opgehueletem Sound. Ob d'Spill eisen nostalgeschen Erwaardungen standhale kann, muss gehofft ginn. Dir wëllt mat anere Leit an enger postapokalyptescher Welt ëm d'Haiser zéien an och loote goen? Awer et dauert Iech ze laang op den Trump oder Kim ze waarden? Wéi wier et da mat Fallout 76? De 14 November bréngt Bethesda säi Fallout MMORPG fir PS4, Xbox One an PC eraus. Kämpft mateneen oder géinteneen? Dir entscheet! No der Postapokalyps komme mer bei eppes méi Faarweges. Mat Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee bréngt Game Freak Inc. Pokémon déi éischte Kéier fir eng grouss Konsoul, d'Switch. Et handelt sech dobäi awer net ëm eng nei Editioun, sondern spillt an der éischter Generatioun. D'Pokémone ginn och net an Zoufallskämpf begéint, si lafe fräi erëm a kënnen op Pokémon Go-Aart gefaange ginn. Den 20 November bréngt Dice mat Battlefield 5 den Zweete Weltkrich op PS4, Xbox One a PC. Niewent enger Campagne a Form vun den aus Battlefield 1 bekannte War Stories ginn et natierlech och Multiplayer Schlachten, an dat mat bis zu 64 Spiller. Des Weidere ginn et och elo Grand Operations, also spéider Operations aus Battlefield 1 Spillen,

Daat waren d'Spiller fir den November. Hoffen dir sidd genau sou gespannt wéi mir an hoffentlech bis geschwënn wann et erëm heescht Upcoming Games. No Mega Man komme mer elo bei weider Helden, awer dës Kéier sinn et Anime Helden. Ehm ok, wat genau mëchs du do? Luc, et ass Anime Zäit! En neit Anime Spill ass dobaussen! Ehm, wat mechs du?

Et ass endlech erëm souwäit, No den groussen Titele vu Bandai Namco wéi Naruto, One Piece an Dragon Ball huet et och Boku no Hero gepackt säin eegent Videospill ze kréien. Nodeem den Anime schonn e risen Hit war, gouf et och lech Zäit dass mir selwer kënnen als Superheld de Schurken eng gutt op d'Sabbel ginn. Grafesch ewéi och Gameplay technesch gesäit et genau wéi am Anime aus an och Characters goufe mega gutt am Spill ëmgesat. All Charakter fillt sech och aneschters un. Esou leeft de Midoriya halt wéi e klenge Jong an den All Might wéi een et sech eben vun engem Superheld esou virstellt. Während engem Kampf kommen och ëmmer déi typesch Ablendungen wéi bei engem Smash. A wann ee matten an der Action dran ass, sinn grad déi kleng Detailer d'Kiischt um Kuch. Stäerkten a Schwächten vun engem Charakter ginn och gutt eriwwerbruecht, wéi zum Beispill de Muscular ass vum Movement hier méi schwéierfälleg, mee wann hien een trëfft, dann awer och richteg. Net nëmmen d'Charaktere si schéin designt ginn, mee och d'Areenen an deenen een alles kuerz a kleng schloe kann. An ween wollt schonn net ëmmer säin Proff zerklappen an gläichzäiteg dat komplett Klassenzëmmer zersteieren? Esou flott wéi de Gameplay gefält och de Storytelling. D'Geschicht gëtt schéin an engem Comic Grid erzielt an et kinnt ee bal mengen et géing een en Manga oder Comic liesen. Wien sech net déi ganzen Zäiten zerklappe wëll, den kann sech och amuséieren den Outfit vu sengem Lieblingscharakter komplett nei ze designen oder och komplett ze verschäissen an esou kéint een och locker den Éieregaascht op enger Bad Taste Party ginn. D'Spill ass awer net nëmmen eppes fir d'An, mee och fir d'Oueren, well am Hannergrond ëmmer e rockege Soundtrack matleeft an een einfach nëmme richteg Bock kritt nach méi ze spillen. Trotzdeem ass net ëmmer alles Gold wat glänzt, esou ass ee bei der Charakterauswahl relativ ageschränkt an wéi bei all Fighting Game sinn zum Start d'Charakteren zimmlech unbalanced. Een weidere Punkt deen ass gestéiert huet ass de Fakt dass du un däi Charakter gebonne bass deens de dir um Ufank vun engem Kampf erausgesicht hues. Deng zwee Sidekicks kënnen der zwar ënnert d'Äerm gräifen mee du kanns se leider net aktiv steieren. Zum Schluss kann een nëmmen nach soen, een dee schonn ëmmer e Fan vu Kampfspiller am Style vun Naruto, One Piece an Dragon Ball war, Kann mat My Hero Wants Justice näischt falsch maachen. Mir hoffen dass et bei dësem Spill, genau sou wéi bei senge grousse Bridder, et net dat eenzegt wäert bleiwen, mee e gudden Ufank vu ville wäert sinn. Mir géifen eis freeën och zukünfteg an dem Horikoshi seng fantastesch Welt antauchen ze kënnen an d'Story vun eise Superhelden nozespillen. Mee elo genuch vun eiser Meenung zum Spill, komm mer froen einfach eis Superhelden wat si vun allem halen. Also Madame Uravity, wéi ass dat dann esou endlech a sengem eegene Videospill kënne spillbar ze sinn an, kommen se emol éierlech, Deku, hä? Hä? Ech sinn hei! Firwat? Well ech sinn hei! Blondie, du bass der net drun.

Ah ok. Super Jemp, wat hues du mer ze zielen? Also ech fannen op Wiederspill oder net, ech sin mol bereet fir e Kampf fir meng Studenten eppes bäizeléieren oder fir de One Four endlech ze besiegen, well ech gin ëmmer alles, well Motto ass Plus Ultra! Ok Leit, ech hoffen dass dir aus dem Spill vläit méi schlau geet wéi ech vun den zwee Klonen hei an

Denis? Luc? Superjhempien? Putain, wou sinn se nees? Ass dat do? Outro, Ni am Liewen! Bah, et ass o Nuecht eben. Ciao! An dës verkackt. Dat hält een am normal virun d'Kamera. Genau dofir hunn ech gesot, ech hunn dat doten als Joke einfach kaf gehat. Häerzlech wëllkomm bei Lexplay! Dës Kéier.